Meta jkun Ottubru nisimgħu b'ħafna appelli biex in-nisa jagħmlu eżami tas-sider huma stess. Però, dan huwa eżami li mara għandha tagħmel aktar ta' spiss b'mod partikolari jekk ikun hemm każijiet ta' kanċer tas-sider fil-familja.
Il-kanser tas-sider jista' jista' jiġri ta' kull età, però nafu ovvjament li huwa iktar komuni fin-nisa 'l fuq minn 40 sena. Però tajjeb li l-mara tidra minn età żgħira, L-importanti li teżamina s-sider tagħha stess, li tinnota jekk hemm xi changes biex imbagħad tirrikorri għand it-tabib għal xi testijiet. Ovvjament nisa li jkollhom il-family history meta ngħidu pereżempju kellhom ommhom jew nannithom jew oħthom li kellhom breast cancer għandhom iktar u iktar ikunu aware, però tajjeb li Ovvjament, illum il-ġurnata hawn ħafna awareness, nafu li n-nisa kollha għandhom riskju u anke l-irġiel għandhom riskju ta' breast cancer. Importanti li l-mara tidra s-sider tagħha u kapaċi tinduna b'xi changes.
Teżisti kontroversja jekk testijiet li jsiru min-nisa stess humiex effettivi jew le, u għalhekk tajjeb li l-mara tkun ċerta x'qed tiċċekkja.
Mela normalment jekk tinnota l-mara li jkun hemm xi diskrepanza ġdida għax hemm min ikollu sider wieħed ikbar mill-ieħor, imma jekk f'daqqa waħda tinduna li hemm diskrepanza fis-size għandha tirrikorri għand it-tabib. Jekk tara xi boċċa, jekk tara xi tisfija min-nipil, speċjalment jekk tara xi demm, għandha titkellem mal-ewwel mat-tabib tagħha. Jekk tinnota ngħidulha dimpling of the skin qisu l-ġilda tidħol 'il ġewwa. Jekk in-nipil tiġi retracted, u jekk jgħidulu jkun hemm qisu ngħidulu pod oranġ, qisu il-ġilda tiġi qisu l-ġilda tal-arinġa, dik imbagħad mal-ewwel għandha titkellem mat-tabib.
Ejjew naraw ftit x'għandha tagħmel il-mara biex teżamina sidirha hija stess u kif suppost.
Mela meta l-mara tkun qed teżamina sidirha, Importanti li l-ewwel tħares, pereżempju ngħidulhom il-pazjenti jħarsu fil-mera biex jiċċekkjaw is-sider, biex tinnota xi changes fis-size jew fil-pożizzjoni, jew jekk pereżempju n-nipil tiġix retracted. Għaliex dik hija sintomu li jista' jkun allarmanti. Umbat għanda għanda tagħmel ċertu eżerċi, per eżempju tolli ideja u tagħmel ideja fuq zaqqa biex tinnota xi changes fis-sidir. U mbagħad tajjeb illi tgħolli l-id u bl-id l-oħra ħa tiċċekkja s-sider. Importanti tiċċekkja all around is-sider u tiċċekkja anke taħt l-id biex tħoss xi boċċi. U mbagħad ovvjament viċe versa tiċċekkja l-sider l-ieħor. Nafu però illi ċertu changes, per eżempju, kif konna qed ngħidu, importanti li per eżempju l-mara tagħżel żmien, normalment wara l-period l-aħjar, fejn is-sider ikun l-iktar artab biex tiċċekkjah dak iż-żmien għaliex nafu li qabel il-period jistgħu jkun hemm xi boċċi fis-sider li jkunu glandoli minfuħin li wieħed jista' jaħsibhom xi ħaġa allarmanti u allura jisek tallarma ruħek għal xejn. Apparti dan it-test li l-mara tista' tagħmel f'darha stess, insibu l-mammogram. Ta' liema età mara għandha tibda tagħmel mammogram?
In-nisa kollha mill-età ta' 40 sena 'il fuq għandhom jattendu regolari għall-mammograms. Nafu però li hemm dawk in-nisa li jkollhom family history speċjalment meta l-omm pereżempju kellha cancer ta' età żgħira, pereżempju ta' 45 sena, li minn għaxar snin qabel wieħed jibda jagħmel mammogram. Ta' min ngħidu li l-problemi tal-mammogram huwa li s-sider f'mara żgħira ikun dens ħafna ngħidulu allura inti ta' ma tara xejn ċappa bajda u jisek pereżempju ħatraġġi għal xejn. Lucky li għandna l-ultrasound li jgħinna wkoll huwa bħal daż-żmien ukoll hawn is-CT, it-tomosynthesis, il-breast tomosynthesis li jagħti ħafna informazzjoni utli wkoll. Kif għandha tipprepara ruħha l-mara? Mhuwiex test komdu, ħa ngħidlek, ċertu ammont ta' skumdità Se jkun hemm, però importanti li bħal speċi taf li ħadd weġġa' ftit, imma mbagħad it-test ħajtik ħafna informazzjoni u serħan tal-moħħ. Idealment, idealment jekk se tmur għal mammogram għandek tagħmlu wara l-period fejn is-sider ħajkun inqas dens u ħajuġak inqas għaliex l-uġieħ xi kultant Iżomm il-pazjenta milli tiġi għall-mammogram sfortunatament.
Tikka aktar dwar saħħtek. Ġieli tkellimna dwar kemm hi importanti li l-impjegati jkollhom relazzjoni tajba ma' min iħaddimhom għax dan joħloq atmosfera serena fuq il-post tax-xogħol. Studju li sar fl-Awstralja juri li hu importanti wkoll li anke l-impjegati bejniethom ikollhom relazzjoni b'saħħitha. Dan ma jgħinx biss biex ix-xogħol ikun aktar produttiv, iżda jgħin ukoll fir-rigward tas-saħħa tal-individwi. Mill-istudju jidher li dan jgħodd għal tipi differenti ta' xogħol, kemm xogħol f'uffiċċju, kemm xogħol fi sptar, kif ukoll xogħol fuq barra. Dan il-fenomenu qed ikun deskritt bħala identifikazzjoni soċjali. Din qed twassal biex meta l-persuna tħossha parti integrali minn grupp, Hi tħossha tajba kemm psikoloġikament kif ukoll fiżjoloġikament. Dan għaliex is-serenità twassal biex anke l-qalb tħabbat b'ritmu normali, is-sistema respiratorja taħdem kif suppost, u l-metaboliżmu jkun tajjeb ukoll. Tikka aktar dwar saħħtek għada.